Görogly şadessany türkmen halkynyň epik mirasdyr. Edebi ýadygärlik şadessany we taryhy şahsyýet Görogla tutuş dünýä-de gyzyklanyp gelipdir. Ýerli we daşary ýurtly ýazyjydyr alymlaryň bu gymmatly esere uly ünsi onuň milli we dünýä edebiýatynyň ösüşine täsiri bilen baglanyşyklydyr. Şadessandaky belent dünýägaraýyş we soňy bilen dürli dillerde aýdylmagy onuň giňden meşhurlygyna getiripdir. Görogly şadessanynyň Gündogar ýurtlarynyň edebiýatynyň ösüşine täsiri dürli halkara maslahatlaryna ara alnyp maslahatlaşylypdyr. Goruňlar, gol-goşary hyzmatynda duruňlar. Görogly beg gerçek özi, Garadyr namardyň ýüzi. Hakykatdyr merdiň özi bu sözümde ýalan barmy? Hünärmenler, türkmen halkynyň ykbalyny beýan edýän şadessanynyň uly terbiýeçilik ähmiýetini belleýärler. Görogly hakda hekaýatlar diňe bir Watan azatlygy ugruna göreşen edermen gaýduwsyz batyr edermenligini wasp etmän, eýsem, özboluşly ahlak ýörelgesi hem bolup durýar. Görogly gahrymançylykly şadessanynyň öwrenmegiň möhümdigini nygtaýan alymlar onuň adamzadyň gymmatly baýlygydygyny biragyzdan tassyklaýarlar. Görogly şadessanyň has irki döwürde bir müň sekiz ýüz otuz ikinji ýylda ýazylan golýazmasy Parižiň milli kitaphanasynda saklanýar. Şadessan türkmen dilinde birnäçe gezek neşir edilipdir. Onuň birinji neşirini belli türkmen ýazyjysy we folklorçysy Ata Gowşudow tarapyndan taýýarlanypdyr. ýazypdyr.
Mundan gitseň Şähribossan baryp git, Hak adyny gursagyňa salyp git. Aşyk Aýdyň pirden rugsat alyp git, Ondan rugsat alman gitme Görogly. Dessanda bellenişi ýaly, Aga Ýunus periniň Görogly bege berýän maslahaty esasynda, Göroglynyň Aşyk Aýdyň pirden ak patasyny almalydygyny aýdýar. Aşyk Aýdyň pir bagşy-sazandalaryň piri hasaplanýar. Onuň kümmeti Daşoguz welaýatynda ýerleşýär. Aşgaýdyň piriň kümmetiniň golaýynda dutaryň hem uly ýadygärligi oturdylypdyr. Görogly şadessanyna agzalýan ýerleriň atlary, şol sanda-da keramatly ýerler biziň Daşoguz welaýatymyzyň çäginde gabat gelýär. Şol sebäpden hem daşoguzly dessançylar Görogly şahalaryndan birnäçe dessanlary ýerine ýetirip, ýurdumyzyň we kowumdaş milletlerimiziň arasynda adygandyr.

Döwlet miýesser bolansoň-da dek gerekliligine diýip bäş keleme söz diýip dur, gör bak näme diýer kazy. Haý berekella!

Görogly şadessanyny has köp bilýän eken. Onuň üýtgeşik ýatkeşliginiň netijesinde bagşynyň dilinden Görogly şadessanynyň on iki bölümi ýazylyp alnypdyr. Şadessanyň rowaýatynyň böleginde Görogly gaýduwsyz batyr we adalat goragçysy bolsa, aýdymlarynda ol

Ýalňyz balam, algan pendim, Ýurduňy terk eýleýji bolma, Özüňden gaýry namardyň Minnetin çekiji bolma. Jygaly beg, öwüş, öwüş, Myhman gelse, etgin söwüş, Döwüşseň, mert bilen döwüş, Namardy kowalaýjy bolma. Görogly şadessanynyň gahrymany Jygaly begiň watansöýüjiligi, mertligi, parasatlylygy her birimiz üçin nusgalarlyklydyr. Ýyldyz daglaryma duman gelende, Ol güni mes bolup joşdugym bardyr. Gyratym asmana segräp galanda, Meýdanda ganyma duşdugym bardyr. Göroglynyň edermençiligi, watansöýüjiligi biziň ýaş nesillimiz üçin nusgalmaga mynasypdyr. Türkmen halkynyň bagtyýar, azat durmuş hakyndaky arzuwlaryny beýan eden şadessan çuň parasada, durmuşy höwese ýugran. Ol häzirem adamlaryň ýüreginde röwşen nur saçýar. Muňa iki müň on bäşinji ýylda Görogly dessançylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşulmagy-da şaýatlyk edýär. Türkmen şahsyýetlerini öwrenmäne, ony dünýä ýaýmana döredip berýän ähli mümkinçilikleri üçin türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun!